kuti iwewe unzwe tushungu mauri kungonzwa kuti ah if someone is doing it i can also do it it can also come as a wake up call to say uyu mwana ane 23 years haatoo nemusha wake ini ndichiri kungorenda okay so handisi kuda kutaura pamusoro pemamogeji i have a load of a lot of people trying to educate me uh, but in short what i understood is that mogeji ichikwereti kana tikawirirana ipapo nemogeji chikwereti ndizvozvo mwakabva ati saka kana ndiparira mogeji zviri nani nekuti imba yacho ndichazoita on and uh, iwe unenge uchirenda saka takafanana its okay takafanana but ndofunga kuti zvakasiyana samwe samawo unopaziva pazvakasiyana eh, chikwereti chauchabhadhira bank interest ndi mbayo ichazova yako but for now haisi yako toda kutaura pamusoro pekuti vanhu vaite dzimba dzavo vasabhadhare rent vabhadhare marets so as long as youare paying the bank As long as you're paying a landlord, imba haisi yako zvaizvezvi ichazova yako but for now haisi yako ngatisaite nharo nedzi mamogeji idzi mogeji chikwereti tikangoerana ipapo chete ndoa tisvike palife yekuti kana tisvike paekuti handina chikwereti nemunhu vati zvikwereti izvo zvinobatsira izilonge kana zvichiitwa nevarungu kana zvichiitwa kumaforeign kumacountries ari developed hazvireo kuti chinhu chakanaka chakanaka kuti tine musha wedu Nemusha wedu tine kumusha kwedu kwamavhaire kubhoera uko tiri kumusha kwedu kwamurambita tine musha kwedu kuchivhu tine musha kwedu kuedza tine musha kwedu nepamba pako pekuti munhu ari kumusha iwe kana mubvunza kuti unobhadhara rendi manoziva kuti rendi chii anongoziva ndechekuti huku dzangu idzi dzavharirwa here vana vaenda kumombe vanofudza here tarima makandiwa ku zvazodii zvazomira sei handiti ka Ndo life yatiri kuti isusu vari kuuk you can agree me kuti vanhu vanogara kumafarms kunodhura kudarika mutown can you agree with me timboagreya ipapo this is more expensive to stay kumarural than to stay kumutown mamune makaita vanhu wobhobho uchibhadhara rent yeka yeka one room ka, ka three by five what what anyway if you, as long as you are still arguing with yourself not with me you can't argue with me ka you can argue with yourself kuti you can still better zvinhu zviri right zviri right as long as you can still do that argument with yourself haa ah, unenge uri parong channel iwe vese vanapa toda kuti munhu aite on not rent you on not rent you gona own that house if you as long as uchingoziva kuti chikwere chacho uchazobhadhara after ten years kuti izvizonzi yako for now haisi yako so nhasi ndoda kutaura zvinhu ka zvinhu five zvandofungidzira kuti this nhasi ndaita zvekunyora manotes ihave seen im learning from other youtubers who are putting together their notes kuti okay vanotoisa manotes aya vachitozotaura so just be with me its my first time yes kuti nyatsoita check manotes ka chane chino kambotarisa manotes aya anondisimbisa anondibatsira kuziva kuti eh, zvandoda kutaura ndezvei andidya so these are some of the five things that i feel

When gonna be relocating wakuziva chinhu chanosangana nezvozvo usazorohwe nemasurprise in this video i promote relocating but i'm gonna say even the negatives that i feel kuti zvoda kugadziriswa kana zvoda kugadziriswa newe zvoda kugadziriswa nekwauri kuenda zvinongoda kugadziriswa kuti kurelocate kwako kuite nyore ungozviziva kuti ndozviripo paground asi toda kunyeberana kana kudii chinongoziva kuti these things are there on the ground andita number one ndanyora panapa tikati emotional and family adjustment kutaura chokwadi kurelocate kwakaoma Imagine kuti vana vako va grade 5 da kurelocate next year uchinotanga grade 6 kuZimbabwe. So nyaya izvodzo ndezvinhu zvaunofanira kuconsider kuti it's not just financial, it's also emotional stability, emotional state yevana vako vari vatatu vako vabvisa kuzvikoro uchitonotanga kuti vakuenda grade 6. Kids can adjust. kuti vachatanga nedzimwe shamwari nyuwana vachadii after six months ya vanenge vatobhowa wirirana iwewo also kuti uzvitatapure kuzvibvisa nzvimbo yawanga uri mune vanhu vainwana wadoro mune vanhu vainamata nawo kuchechi you find kuti so difficult so you need to be aware that it also will affect emotionally that's why you discover that there are so many spouses who don't want to go it's either your wife or your husband It takes time kuti umuconvince kuti shamwari takutoenda kuzimbabwe handei handizvo zvamwe vanhu muri kutonetsana kuti tirelocatera hatoita sei torelocata zvichinetsa why because nyaya yekuti munhu ane maemotional attachments nenzvimbo emotional attachments nekwekugara you discover patichatifamba pamberi apane zvimwe zvanhu chataura mamattachments nezvimwe zvinhu so so maattachments iwayo anonetsa kuti uzvitatapure kuti ndaangozvibvisa handichatongondakutongosiya kuswera mangwana takutongoenda mm.

so when you go back home vanhu vachatasira mari kudiaspora ah ndimi makanga muriko so kana wauda kutorelocata zvizive kuti kune vanhu vakatotarisira mari yauchauya nayo iwo uri kuti hauna mari but iwo vanoziva kuti kudiaspora munhu kakurosa border haudzokere usina mari so expect people will be expecting diaspora money and plan kuti uchadhila nazvo sei nekuti pauchangosvika vachatarisira kuti you are going to buy them chikari

you know dressing chaiyo chaiyo dzimwe hembe dzanga uchifara nadzo uri kudurban dziya dziya pauchasvika kuzimbabwe you will discover kuti hazvichatoenderane the way you communicate the way you're doing things uh, be prepared to do and to have those adjustments pauchaenda kuzimbabwe uh, wanna do, i don't want to dwell um, uh, uh, much on this point because i still have four more point that i want to share with you all right let me just go back number two nditaure pamusoro pechinhu chandinowanzo nyanyosimbisisa ichocho chandakati in income and money flow you need to know that um, even though the zimbabwean dollar exists kuzimbabwe kunorana inonzi us dollar and kana kuchishanda us dollar you discover kuti timu redu repajoza parinoenda kuzimbabwe thousand runs rato less than mari yangu afikidzira unogona kupiwa 50 dollars or less pane paa pandakamboenda muna december yanga itori pa thousand runs kunopiwa 45 dollars saka zvizive izvozvo kuti kana zimbabwe chimhanya nemaus dollars mari yangu yandiri kubva kuno kundakasevha iri kusvikoita sei because pauchabata 20000 20000 runs kuno kuti imagine kuti 20000 its like a lot of money but you discover when you get on the ground pazimbabwe apa unogona kupiwa less than 900 dollars unotopiwa 900 dollars kana 1000 kune vamwe kana rate yakanakawo ndoma 1.1 1 but still you'd find kuti mari yaungafunza kuti yakawanda imari shoma on the ground kuzimbabwe that man imari shoma kuzimbabwe you know and eh, pandiri kuti income and uh, uh, money flow waunderstanda kuti zim dollar ndo us dollar ndoriri kufamba mumastreets so when you want to relocate iva uchine mentality yekuti yauinayo ichazova shoma iyoyo uri chotanga kuinvesta pane zvipi zvichakupa income zvipi zvichakupa income ill give you for example you know when i went to zim i noticed kuti i can't afford kfc i think i said this in my last video KFC guys ka ah KFC one yaunotenga kuZimbabwe South Africa unotenga two saka understanda also kuti life yaunga uchirarama uri kuSouth Africa uri kuUK kwaunga uri uri kurarama uri mastreets api ende vana vari kuzimbabwe uri svikonozvipfekera mumastreets api aikona live alive yekuti wanga uri kuborodeo yekusouth africa uchidzokera kuzimbabwe don't expect unorara maborodeo yekusouth africa unogona svikonopinda muglenview kana munana budiro kana mufakos yekuzimbabwe gara uchinye une uri willing and ready to adjust ende toziva kuti unozvipfekera musystem ipi palevel ripi reupenyu in terms of muzimbabwe Kunoku ndichingotarisa hangu general maZimbabweans handizvo anenge achigara mukuku mukuku ndodzimba dzemapuranga nemarata mem kana kuti maRDP houses ma one room haya dzimba idzodzo kutaura chokwadi ka ndodzimba dzimwe dzedzo dzimwe dziri ku handichataure nzvimbo but pane imwe ndakaona ichengeswa kwaifiridzi ndodzimwe dzedzimba dzacho kana taura zvikombeya chaizvo chaizvo or ngatiti dzekumbare dzakapwanywa dzedze zvinoenderana nedzimba dzimwe dziri kugarwa navo mwanhu kunoko so chisalad yedu kudzonge tiri kubva kusouth africa but teitobuda mudzimba idzodzo dzakazopwanya dzinze muramba tsvina dzemakebin aye anga ari kuna nambare chichichi ndodzimba dziri kugara vamwanhu kunoko so when you go home yo wanga uchigara mukebin munomo are you developing your life and setting income structures so that you go and live Mwepo here kuZimbabwe kwani kumaraini kwedu isusu uroda unozvipinza mufakosi uroda unozvipinza kugrange uroda unozvipinza uh, kumillennium heights kwana mr ken sharp so you choose where you want to place yourself so make sure you put up a base your income put up a base income so that iva nemaideas ana car wash takapota nyaya yecar wash farming poultry a saloon transport these are things zvekuti zvinongoramba chidiwa vanhu vacharamba vachida kudya vanhu vacharamba vachida kufamba vanhu vacharamba vachida kugadzirwa musoro andira remote kana online work yakafanira yandiyoita inini yangu yegraphic design it even vamwe wato mayoutube mafull time content creators is something that you can do you can consider uri ko kuzimbabwe so invest in a source of income iva ne source of income yauchazova nayo kuti kana ndakuzonge ndakuzimbabwe ndichazova ne source of income yakadai so so people would return with no plan after uh, often go back to south africa after six months so imwe test iyoyo yekuti ukaona munhu apedza six months ari kuzimbabwe hamune yagara kana the likes of ana mugoyo vaive andika i visited them they're good people vanhu vakarongera chinhu chavo so iwe usainspaiwe kuti ndada kutoenda because vana mugove vakaenda kuzimbabwe ndada kutoenda because ndakatoona pastor chirume vachitoendai kuzimbabwe ukaenda usina plan after six months unodzoka if people have relocated from australia from the uk vakauya vakanogigigigigi ndobva watoona kuti haa ah, ikikirikikiri paground chaipo chaipo unogona kunyura kana usina zvinhu chaizvo zvaunenge wakanyatsoronga zvekuti uda kuzoita izvi zvigokupa mari because chakakosha is to be sustained and also I, I, pane video yandakamboita mwaizoti hey, chichichi pandaiti kana uchirelocate uda kuenda kumtown here uda kuenda kuperieben kana uda kuenda kumusha musha pane kumusha kumusha kuita kuti kuona kuti tanga kutotanga kutoita manga takutokuona wati wakasikuruwo wati wokochidaro kune peace of mind but iwo uri kuda zvipi You need to choose. Ini nangu ndakasarudza ndikati ini namadam wangu toda mapereben mudhuze one mutown kuti tomboenda tombondorwa nemagetsi tombonona marobots andika saiwe ufanira kuchuza kuti ndiri kufanira kuzorelocata ndichienda kupi understand that and when you understand that I'll, I'll come to that point andika papoint number three andiri kuti ini accommodation and land if you own land you are already halfway there renting in harare blawayo etc is very expensive in us dollars So most diaspora, they make mistake of moving back without sorting accommodation and they end up spending much on rent. Kuna umwe vanhu vanotobva ku vanotaura kuti ah sakutendai munhu mufundisi munoziva kuti sisi takatozorelocata but taiti tiuya kuzimbabwe tainorenda muairbnb tainodai so taigara kuhotel handitika una mari inenge ichibhadharwa penight kuzim kuwana hotel at least an 100 dollars ka inenge isiri hotel pamwe nekatoitira brothel kunodhura I don't know my guest house kufara zvangu kune maguest house akati chipe ma 65 dollars 70 dollars ariko kuzim but 65 dollars iyo imari yakawanda ukaita one week ukaita 10 days yato 600 something unogona kutenga zvidhina 10000 zvinogona kuitira zvimwe zvinhu so make sure kuti before you relocate before you make the final step ndakuenda kuzimbabwe you have accommodation and you have got uh, land you have somewhere because when you have got land right now like yatakataura yekuti musha wenyu kwana sabhuku kwawakakurira already you halfway there because land is gold that can only be noticed and seen by us who are in the diaspora when you go home we treasure the little land that we see dzine hama dzedu kuti ah, inga mutori neland totozviziva because kunoku isusu hatombozive chinonzi mavhu kana chichi unapedza kukiresa usinombotsika madhaka uchingobva wambo uchipinda muflat uchipinda mucapak mune pavement uchienda kuchidise ndo most of the people vari panapa kuti uzonyatsoenda kune madhaka either waenda kubeach kugungwa ndopanozoona kuti o oh, kune mavhu that's why uchiona kuti vanhu vakawanda vanopfeka boots unogona pedza 3 4 5 years haiperi haidii uringobuda mota uringofamba haina kana polish mwana utoziva kuti mushonga unotengeswa kupi ndaizviona pandaigara mujobek mumapark central flats paipe ndaisatombotenga mushonga weboots waingopukuta because hakuna dust so we know the value of land kuti kana tikazobuda takuzoona land chiona kuti apa Ndakazoona mai mfundisi patakazongobuda ndawaroora patikamboenda pamwe patairoja papa ne eh, land yakawanda ndikaona vaisa mhomba 8 yemuriwo netsunga sunday vanhu vaibva pachechi wouya nepamba vacho vatenga muriwo kubva kumba kwavari so we treasure land and we make the best use of land so if you don't have land try to search for land izvezvi try to find land and accommodation yepekusvikira nepekuzogara kana kuzimbabwe sisi ini ndikabva kunoku ndoziva ndosvika kuairport ndizvozvo ndabva kunoku Mai manje ndira kunosvikira kudomboshawa ndizvozvo ndabva kuno ndokunoenda kubhoira kwamurambinda pane pekusvikira but pekusvikira pacho ngapachiva pako iwewe kwete kusvikira kumba kwevanhu kwete kusvikira panzvimbo pevanhu zvinokosha izvozvo then also let's go to number number four kai cost of living andika so pacost of living ziva kuti chingwa chedu chiri padhora kuzimbabwe andika cooking oil pama3 dollars to 4 dollars fuel iri kudollar 60 per liter zvizive izvozvo understanda iva away of the cost of living yekuzimbabwe ita macalculations ako ndifunga ndine budget yandakaita panopera video inoyo muchaona pane pane link inoenda kuna that other video ndichitaura budget yangu kuti ndeye mari understanda the cost of living understanda kuti many schools in zimbabwe if not all schools in zimbabwe anoshandisa us dollars and fees inodiwa upfront peterm saka pauri kuenda hazvi zvakafanana zvasiyana nekuno kuti mwana anogona kudzidza gore rese asingabhadhare mamaschools atori free kuno kudiaspora nana jobek kudurban kuno nemuzvikoro zvemahara but ziva kuti fees inodiwa upfront Vana vako vachabhadhara mari and ari ma us dollars. Gara wakazvironga izvozvo uchinyatsoziva kuti zviri part of the cost of living. Andika tisati tataura nyaya dzemagrocery nedzechi. Zvicalculate uripo unyatsoona kuti is it worth am I ready kuti ndichirelocate. Zvakakosha kuti unyatsozviona kuti waaready here. Andika ndoziva kuti wave imbozvibvunza kuti ndaready kuenda kuUK here umbva waenda but pane pakuti kuti wakutofanira kuzviona ndaready here kudzokera kuZimbabwe. Kunyange kuri kunyika kwedu kunyange uchifanira kurelocate but iva ready come prepared.

Munhu anoda kutozvara kusununguka mwana chaiko chaiko. Munhu achadya 300 dollars kunopona mwana 300 to US dollars mwana. Andika. Pazonzi aponwa ne pazoita operation pazodii azochekwa paita sisi make sure kuti pane mari yakatowanda inodiwa ikoko. And every other night yauchaspenda uri private hospital imari iri kubuda. So ngapangaurirwe ipopo gara uchizviziva. If you're going to plan kuita medical aid, you're going to plan whatever, you're going to plan ma medical aid ariko kuZimbabwe. Andika. Zvizive kuti healthcare is expensive. Zvasiyana nekuno kwekuti maoffice actually on medication handiti vakaenda vakanobviswa mvura dzadziri mumapapu vakazodii vakazodii zvese zvezvo hapana kana 1 rand ratakabhadhara vakaenda vakatonobatsirwa recently vaiti mapiritsi avo apera vakanotora mamwe mapiritsi skendi for medication for 9 months vari pathat medication andika maprocess iwayo zvavaitwa ndichiona maoperation avaitwa ndichiona zvodhura even vana vangu i remember my other boy we seven now akanosunungukirwa kumpa hospital i think the biggest hospital yevana kuempangeni kwekutoti waitonzi mwana aro amai vari kupona varapo imi baba muda kurara muno muchiona amai cheya yenyu irapo muroom mavo muri separate ichita kunge private but irichi public hospital but pasina mari yamunobhadhara ndikatoona munhu akutopona zveshuwa mamenesi huyai mwana azodai so vazoita ndava ndazotiza zvangu last minute ndakutya kuti amana i don't wanna see my wife in such pain ndabuda chingobuda panze chibuda padhoo zvikanzi mwana atobatwa she had ma operations she had to go for theatre and what what the next day i came she was in the second floor seated sleeping vanga vachatongobva kurwa karice nekachicken kawo mupublic hospital yemusouth africa vasina kubhadhara mari ndimuvona ndopasika vanhu vachizopopota kuti yee mari dzedu vanhu mahospitals edu arudaiso kune mahospitals ari kurubata vanhu zvakanaka kunoku but compared to zimbabwe hawawani mastandards akadaro if it's a public hospital it's overcrowded that's a point that you need to understand over public hospitals in zimbabwe are overcrowded public hospitals they are overcrowded atori nevanhu vakawanda and you'd find kuti maservice acho sometimes anogona kuti netsa netsa ndifunga takamboona president vachimiramira kumahospital kuda kuti zviite vachivharavhara kuti zviite se zviite singe zvinoitawo so you need to understand those things kuti health care yekuzim Eh, makwikwi unodawo kamedical aid kana uchida zviya zviri luxury unozoenda kumahospital uchitakurwa nemaambulensi uchidii asi kana watoshinga totoita zvekudya maroad runner nematamba nemauyu nechii kuita kuti health system yedu iite right e, tisapote tichiendaenda kuzvipatara so kana une medical condition something that you need to consider ipapapa ugare waprepare paunoenda kuzimbabwe mapublic hospitals anokubatsira zvingononoka pane mari dzinobuda zvadzo but zve zvingononoka ane kudii you know zvinhu zvepublic zvazvingori so understand that understandawo totala pacost of living ka point number four understandawo transport general ndakaona kuti kumwe kunoita ma50 cents makombi kumwe kunoita dollar kwedu kwepoth kunodhura kukana inenge yato two dollars eh, opoth overs two dollars so understand also the cost of living understand the transport kuti eh, kune kakudhura kanoititike makombi kana kuchinaya so ukaunderstanda izvozvo uchadecide kuona kuti mari yauri kusevha ko uchauya uchizotengawo yako here ororo motors kana uchazonotengawo yako eh, kunana ford or whatever magaraji ari pamusoro andika ukuya kunonzi go and see victor so zviconsider izvozvo with the cost of living transport kana ukava nemotikari yako it will be best because it will be easy for you you move from point a to point b pasina zvinokunetsa pasina zvakawanda andika so consider also that or kana eh, ndosipandisa ana botaura paipe ndikati fuel inoita dollar 60 per liter zvizive zvese izvozvo ita macalculations ako saka ukaita budget yako yekupera kwemwedzi ita budget yako uri kuzimbabwe oita budget yako uri kusouth africa kwauri ndakamaita mabudget iwo i think ndakaita video nekuzimbabwe so ndaiona kuti andiri kuzimbabwe ndigona kusave up to this andiri kusouth africa ndigona kushandisa zvakadai so so the ultimately my decision to relocate inenge ichindifavor kuti kuzimbabwe ndonange zviri nani especially tabvisa marent kuti panapa ndobhadhara 300 dollars every month tazoisa nemaretsi nemamvura nemachi 350 dollars to 400 us dollars every month that i pay here saka panopera gore imari sika tikazoda kuchekawo kuzimu pasina rent tikuisa maretsi chete kana uchigara udombosha unobhadhara 3 dollars pamwe pagore 3 dollars chete andikuona une soka away neseptic rako rekuti unodira tsvina yenyu ndokwainoenda mabhini mune muchingone kutamba mune gomba or whatever but kumalocation akawanda kuzimbabwe vakucollecta refuse muchingobhadhara marates enyu saka izvo zvinoda kuconsidwa futi handika so uh, keep your lifestyle simple when you go to zimbabwe avoid trying to live diaspora style in zimbabwe you burn through money fast andika mari inopisika zvekudaro inopisa mari faster faster so make sure kuti usade kuda unorarama kalife kekudiaspora kekuti tinobuda na 10 o'clock panapa panapa nawanzobuda 8 o'clock manheru makuenda kubeach kana kuchida unodya nekunenge kwakunakidza ka kwane malights mvura yakatochwa mamunenge muchifamba masidewalk makatochwa loni nemiti dzaidze dzakadi so try kuti unosvikopinda paone uchinogona kutanhadza unosvikira unosvikopinda palevel rako chairo chairo kada kuti wada unobva nelifestyle yekunokumbwa wada unotanga kuti alifestyle ikoko mari yako inogona kutsva faster faster especially kana usati wanyatso developer stable uh, source of income chaiyo chaiyo so ndo chimwe chinhu chocho then tadaenda papoint number five which is the last point but ine masegment segment number one ziva kuti kuzimbabwe load shading is real zvizive izvozvo load shading is real electricity magetsi anoenda magetsi anogona kungoenda sadza richikwata amunososhuwa now kuti Maschedule akutumirwa here? Kunoko handiti pane application yaunoenda yakanzi load shadings unogona kuti ucheka ukaona kuti weekend iri magetsi ari kuenda nguvai pakati pakadai utoziva kuti mazondo angu ndikamagadza apa anonoita right up andika so its fine kuzim the last time i rechecked there was no schedule unoona kuti ngotiri pakati pekubika sadza muri pakati pekuona bhora magetsi otoenda so kuenda kwemagetsi kuri real so what do you need to do without solar or a generator expect mablackouts which means ndiringoti inini when youare going to relocate to zimbabwe uchida kuona bhora rako uchida kubika zvakanaka uchida kumicroweva zvinhu zvako uchida kudidi make sure kuti wainvesta in a solar system investor in a solar system ka 5,5 kv ndokari basic ndokakanyatsonaka dzimba dzakawanda 3 kv is fine but ine zvimwe zvaisingasimudze 5,5 usually is the most recommendable handika ndopane pari right imba yese zvamunoda munogona sakuzviita kwane masolar iron mazuva ano kwane masolar giza kwane chi so pa 5,5 kv zvinogona kuitira zvakanaka so zvizive izvozvo kuti eh, unofanira kugara wadya magetsi anoenda water in many suburbs bows or wells are necessary city council taps often, are often dry so mvura inini yematepi ekuzimbabwe handigone kuinwa ndikamika munhu ika inoita mvura iyo kaisa mubhaketi rewaiti so kagadzana gadzana ukada kuzoicheka mangwana ikineti magranules ine zvinhu zvechiitika handizivi kuti chii but ndozvainenge ichiita mvura iyoyo unogona kutorwa nemudumbu so zvizive kuti mvura eh, kunenge kusina so what do you do izvo chikwakuita mabohos awazinziwa rasekwa kudz uh, face 3 kuyakwe ndakaona kuti vanhu 30 vemuline vanobatana vodrilla boho 1 woisa mapipes mapipes iwayo oenda padzimba so ziva kuti kwaunoda kuenda kana uri kuenda kwako kumapereben hauna manext do aunogona kuwirira nawo because vamwe vanowirira nawo ri two kungoti panext nepanext ototi ah 3000 boo kuti riite zvese o oh, its fine 1.5 1.5 vato neboo ravo vamwe vari five vamwe vanotiswa kuma 50 so ahead handika i saw that wotesa solar yawo bhoo riripo rakutoa so make sure kuti zvimwe zvacho usami hausi kuzomirira government kuti ikuitirei city council ine pamwe painogona kukutadzai i mean as they will fail you city council might fail you at some point but you need to set up your own water system mabhoo emasolar pabhoo emasolar nemagetsi ya magetsi anozoenda ka ngatiti mabhoho emasolar anenge akanaka kuti uzvigadzirire then let's go source of internet so this is point number five ka eh, first tati maelectricity tikati water tikuenda panumber three under point number five mobile data is expensive compared to us and uk guys data rodhura data rodhura ipa pane munhu anaida kufonera pawhatsapp ndatomutengera data redollar 50 300 megabytes

hayi internet iri slow so invest um, starlink for an areas where there's fiber make sure kuti wakabhajeta mari yekuzoisa fiber kuti pamba pako paite especially soshanda online we need fiber we need powerful internet so think of consider uh, consider starlink or fiber handiti ka e, ita mari sechizi utsvage kuti fiber yakamira sei uye pamberi apo chaisaita mavhidhiyo anorakidza kuti fiber inoita marii starling yakazodai so inoita mari kana mwari vatibatsira then also maroads some, some good highways but township rural roads are often bad nyaya yemaroads izvi ngazvibude pachena kuti mamaroads i don't know kuti chii kubuda uchipinda mutauni chaimo chaimo uchibva muna chiremba road paVID paya pese uchida so hakuna kana road marking not even a road marking yandakaona so tara yakati pano nekoko zvekuti motikari dzinogona ita 5 kana 6 maleni dzichienda but hakuna road marking there some areas vekuti munopesana nemota but usiri kuziva kuti iye pake panofanira kugumira apa pangu panofanira kugumira apa those things are there in zim gara wakazviziva kuti izvo zvinoitika there are some very good excellent roads figo masvingo road kwakagadzirwa kwakanaka kusati kwagadzirwa aiwa unonzwira tsitsi motikari yako so understand kuti izvo zvoitika wese mumalocation i was dropping someone kumfakosuku ya yeah, unopinda busy motikari dzakadzikira sedzedu idzi unonzwa ito chikomblena anditika so understand that so if you're investing in a car invest a car that you know kuti chanodhira nemarodzi ariko kuti kuchadzirwa nemapotuo e, maareas ari kunze is i was moving from kwabhora tichienda tiri kwachikwaka kwayo pane dzimwe nzvimbo dzekuti unoziva kuti pamwe uchada kusiya moto kuti unoshandisa itoto timushikashika because ndotwajairana neroad hati mushika itoto totaurira neroad unoona kakatutwa but vanhu vasingafambike is i speak right now one of my tires rakaita chibulge that the one rakatomva ratongofa completely ndika when i was coming in zim from zim so ndakaluza two matire muroad papa area pamasvingo pasati papedza kugadzirwa because of the dito risati raright so understanda kuti e, unofanira kugara une kamwe kamari kari mudashboard kuti vatairi kangu unogona kungoputika unogona kungoita ma1 muroad so its a reality handisi kukudiscourage but ndikutaura kuti izvozvo zvese zviriko im motivated to go home handosangana nazvo ndiriko nekuti kunyika kwangu kuvapo kwazvo kana kusavapo kwazvo hazvifanire kuchinja kuti ini ndichada kuenda kuzimbabwe

andira apa ndataura kachirungu andakanyorawo panapa mm. so if you are planning to go to zimbabwe let me know in the comment section what is scaring you why are you so excited nezvimwe zvimwe zvanofunza kuti zvanda kutaura izvo because maopportunities ariko kuzimbabwe guys ha ah, maopportunities ariko kuzimbabwe tingarambe tingodzokorodza here nyaya yekupfuya uko nyaya yekupfuya tsuro tichataura nezvazvo edu in detail tichibata chimwe nechimwe nemaprofits ari muchinhu ichocho but There are a lot of opportunities on the ground. These opportunities will only be seen by you who is in the diaspora. Vanhu vari paground havatombomaona. Vanenge vachikochema ah, zvakaoma ye hurumende yazoti kanganwa. Let me tell you, ita hurumende yemuhupenyu hwako iwewe. You see someone anonge akagara padheni pake akazvakira zimba rake akaforoma zvidhina akapisa akavaka zimba ravo rakaforoma vakaisa juraho yavo vakazvisira mvura yavo vakazvodi So tech diaspora is where you get capital to do invest in Zimbabwe. One other thing that I failed to mention, which I always said, I always say, which I said before, ndechekuti if possible, chimboenda umbonenda test the waters. I don't test my waters. mbotora kalon ndozati kuuk maajera malon ongotora ka 10000 wombokwira ndege woenda kuzimbabwe wonogara kuzimbabwe 3 months uchingoona kuti paground zvi zviri kuitika uchingoona life yacho ini ndakaenda ndikanopedza mwedzi wese ndiriko ndalenda ndine 200 dollars ende panguva iyoyo ndalenda ndine 200 dollars i made 1100 that month ndiri kuzimbabwe seeing opportunity that people don't see ndikatoona kuti kwarare kune mari ka ndasvika ndine 200 ndakutozobuda ndine 1.1 kupera kwemwedzi handika ndofunga ndakaita video ndichikuudzai ndakaita mari nei mwedzi iwoyo video irimo papachannel panapa so you'd find kuti kuzimu mari iriko but inoonekwa nemunhu ari kure uza uri kuchiona kuti uko kune loan iri green vanhu variko kwachiona kuti haakuno ah, zvandiye ndatotaurisa naimi nguva yainenge yatozoenda ndasingafunza ndichataurisa panapa but i just thought i should just come video ndauyira kakune vaya ndikati fulis ndachinzwa nekurefresha kuti hamuna kuisa video ndanzwa nekurefresha ngatirambe tichitaurai hanzi pano mumwe munhu azondinakidza zvikanzi a ah, inini eh, ndinoda kutofamba chitaura ndega kubva pandakatanga nyaya relocation ndakutofamba chitaura ndega ndichitongoti ah saka ndikadai and handichade kupinda magroups anodiscourage vanhu kuenda kurelocate so tifanire kuti chinhu chawada kuita zvakakosha kupinda kuva part negroup revanhu vari kufungawo pfungwa dzimwe chete idzodzo ndosaka takagadzira group rewhatsapp riri panapa rakanzi team homebound hatichatoisa slash kuti team chimodo mugroup imo makanakira kuti tichitaura zvakafanana tichipanana pressure haisi pressure inspiration vanhu vachingoudza kuti ah eh, ndiri kuinvesta kwakadai so ndakavaka danga rangu rakadai so imba yangu yakazodai so zvinokosha izvozvo ukava part of a group rine vanhu vanopfungwa dzakafana nedzako unotaura nyaya dzakafana nedzako munofamba mese mutaura nyaya dzakanaka just imagine kuenda kwamutoko muroad imo munhu munatoa hey dende ritori zvangu kwamurewa ye kwakazodai so kwakazoti kune zvakadai ye ah you end up watova discouraged murwendo rwacho tozopedzisira wakutoti ha ah, ngatichidzokerai andiwa so if you wanna go a journey find mayoutube anotaura zvinosapota zvinhu zvako kana wada kuita zvehuku tsvaga vanotaura zvehuku zvinokusapota ukada kuti pane mumwe munhu anoto ane mwoyo make muri tomudza kuti relocate but anenge achiti akaona video inenge ichidiscourage kurelocate anoda kuiterera kuti kanhu kaike kari negative kasingade progress kaike kachange kusapotwawo atanga kuti ah ndaida kuti lokita but pane video yandakazoona ndaida kuita maprojects ekuti tibatane takabatana but ndakazoona pane imwe video yandakaona vanhu vakarohwa mari ah, aha zvakanaka izvo satani anotoshandawo nenzira yekukurakidza yekukuunza chinhu chinokudisappointa kutira kuti i'll give an example iwe uchida kuzondikwereta inini mari Kana kumba kwenyu kune madhimoni ekusabudirira, kune mweya wekuti hauite mari, uine business idea yakanaka, business proposal yakanaka yaunenge wakanyora ukati ndikaenda kuna Chirume ka unozogona kundipa mari ende mari yacho unoitoziva kuti ndinayo ende ndinayo zvemachokwadi but iwe usati wauya kana mhepo dzekumusha kwenyu dzisingadi kuti uite mari kunotanga kwaita Georgina ndiye anouya ungati ah Chirume ndati kukumbira undipoka 1000 ndikupai kuswira mangwana Georgina ndoona kuti hairi bho Georgina ndokuziva iwe I trust you vero ndoana pa 1000. Georgina unobva aenda oregedza kundiudza mari after 3 days. After one week oregedza kundiudza mari. Svira ndaboikana kuti Georgina, Georgina story ndichakupai mari yenyu. Ye mufuza kuti andikupe here ondiita rafu ndokuti wakudaro. Georgina kuti hayi kana taura ine ndazokupai mari yenyu paichauya ipapo. Wopedzera wangoti handife ndakakweretesa futi munhu mari. I will never. lend anyone mari chero kuziva uchingobva kudaro kuita moyo uchingobva kuita moyo kudaro kuti handife ndakakweresa munhu mari ndipo panobva svika gogogoi mangwa ah, chirume ndava neproposal yangu iyi iri ngodaka 5000 mkango ndipa tikadai uri ndane moyo wekuti handikwerese munhu mari 5000 iyo ndinayo handiti se handikupe so ndizvandiri ngotaura kuti sometimes when you wanna do a journey wakuda kuenda pamberi chinogona kuunzwa chimwe chinhu Ndichikuunza information inoti hazviite, hazvigoneke, pane akatanga huku akanyura, pane dzimwe dzakazofa 50,000, pane zvakazara iso. Zvinhu izvozvo toziva kuti zviriko, hatidi kuzviudzwa. Tinogona kuzviteerera zvedu zvichingori kuti zviriko, but zvichatidzidzisawo kuti chaakatadza munhu chii kusvikira azonyura, chaakaita chii kuti azobirwa mari. Andika ndongoshanda nezvazvo. Those things should not be used to discourage me. Kukundikana kwemunhu kuchengeta huku dzikafa, hakufanira kuti ndiudzwe inini kuti ndiregedze kuchengeta huku dzangu. kuitira kuti pane munhu akavharwa mari hazviite kuti tege zoita cooperative yedu nokuti kuna vamwe vakavharana mari nokuti tasira kuzovharana mari so we make sure there are measures ekuti anenge angovhara chete anonoorera mujeri so ndanga ndingotaura hangu guys zvishoma izvozvo zvatowanda ndataurisa ini ndipewo pfungwa dzenyu mucomment section chii chiri kuita kuti utye kuenda kuzimbabwe zvandataura izvo ndozvinhu 5 zvandofunza kuti you need to consider and work on before you relocate godwin chirume ndosita rangu to meet again my next video mwari wedenga ngaakomborerei join our whatsapp group the link to our whatsapp group is in the description paunoona title yevideo wocheka kuti description mune kalink kanenge karimo klika ikoko you come straight to our whatsapp i love you so much the love of god have a blessed day peace